אויסדערציילן גאר זיין צדקות און עניוות. איז געווען א תקיף דארטן בעליונים, ווי א קינד האט ליב מען זאל אים פיישטשן, גלעטן, פלעגט ער אננעמען דעם אייבערשטן ביים טלית, און דערבארעמדיגער טאטע זיך געבעטן, אט דער צדיק לוי יצחק פון בארדיטשוב דאכט זיך שוואך, א גרייזל, אבער שטארק ווי אייזן, ווען ער פלעגט אמאל א שטעל טון זיך צו תפילה, צו א מליץ יושר פאר זיין פאלק זיך ווייזן. און ווען תפילה טון געשטעלט זיך, פלאמט זיין פנים, לויפט ארום אהין אהער מיט גרויס כבוד, שפרינגט ארום ווי רבי עקיבא אין זיין דביקות, ווי אזוי מען שפרינגט ביים קידוש הלבנה. אינעם קדישה מיט מיכאל און גבריאל האט זיין לחש זיך באהעפט מיט די לחשים, מיט גרויס ליבשאפט אויסגעשפרייט די הענט צום הימל ווי די קרובים אין דעם קודש הקדשים, קרימט דאס פנים ווי געביסן פון א שרף, פון די שרפי קודש ווי עס שטייט געשריבן, שוטים האבן צוגעקוקט זיך מיט א שמייכל און דער חכם איז פון סוד פארגאפט געבליבן. והי' היום, אום ערב ראש השנה, הימל גרייט זיך צו צום משפט, ווי דער שטייגער האט מתבודד זיך געווען ר' לייבי יצחק און געמאכט הכנות קעגן דעם קאטייגער, שפאנט דעם בויגן פון געדאנקען קעגן שטן, שארף די פיילן קעגן איטליכער עבירה, ווייזט דער צדיק, אויבן איז דער טאטע גוזר און דער צדיק קען מבטל זיין די גזירה. פלוצים האט געטאן די טיר א לייכטן ציטער, ס'האט דער שמשׂ אנגעקלאפט ווי פון דערווייטן, אויפגעוועקט האט זיך דער צדיק פון רעיונות, וואס קען דאס דעם שמש'ס קלאפ באדייטן? אויפגעשטאנען און די טיר אויף העלפט געעפנט, שמות קומט אריין זיין קול געשטיקט פאר מורא, זייט שוין מוחל רבי ס'ווארט א קראנקער זיווג, אפאר פאלק זיי בעטן ווילן א דין תורה, אפאר פאלק דין תורה? ערב ראש השנה? ס'איז מן הש ס, ס'איז מן השמים מן הסתם א רמז. שמש' לאז אריין אין חדר ביידע צדדים, זאל דאס יאר זיך בייטן מיט א דין פון אמת. קומען מאן און ווייב אריין, די קעפ געבויגן, פענעמער פארצאגט, פארצויגן אין א קומער. טרערן פאלן פון די אויגן פון דער אישה, און דער מאן, פארפחד, שטייט

און זיך צעקוויטשעט, און זיין צונג, די שטימע, האט זיך אויפגעבינדן. רבי הארציגער, געטרייער, קלוג ווי שלמה, איר וועט פארשטיין די צורה פון א מאן א יורד, פאסט עס פאר א בת ישראל אזא פירעכץ? מעג א ווייב נאך יונג אקעגן מאן זיין מורד? ס'ארא מורדת! היט נישט אפ די ערשטע מצוה, ציילט נישט אפ די טעג, און וויל נישט גיין צו טבילה פרייטאג אויפדערנאכט, פארבלייב איך א פארשעמטער. און ביודעים טוט זי דאס, מיט בייזן ווילן. אפגערעדט דער מאן, רופט אפ זיך זאכט דער צדיק. טאכטער אידישע, וואס טוט דיין הארץ באקלעמען? שטייט געשריבן, וועל איש איך, תשיקות איך. טא פארוואזשע טוסטו פארט דיין מאן פארשעמען? מיט א קול'כל ווי א הייזעריגער שופר האט דאס ווייב צעוויינט זיך, הענט אין קאפ געשלאגן, רבי הייליגער, אן אישה נישט גע'טובל'ט שעמט זיך וואס ס'איז איר ווייטיג אויסצוזאגן. יעדער מאן, א איד און אויך א גוי להבדיל, טוט זיין ווייב און קינד, זיין הויזגעזינד באשפייזן. און מיין קארגער מאן ער זשאלעוועט א פרוטה אז פאר לייטן שעם איך זיך דאס פנים ווייזן. צדיק הייליגער, אה, האלט מיך נישט פאר זינדיג, זייט אויף מיר נישט גוזר איך זאל גיין צו טבילה. קען איך טון זיין רצון מיטן גאנצן הארצן אז מיין מאן, ער קארגט דעם ביסן ברויט אפילו? אויסגעוויינט זיך און דאס ווייב איז שטיל געבליבן. אינעם חדר שטום געהאנגען איז די שאלה. זעצט זיך שטיל דער צדיק, האנט פארשטעלט די אויגן, און גענומען רעדן נאך א היבשער וויילע. על פי תורה, לויט חזל און דרך ארץ, האט אוודאי רעכט די אישה, ווייל פרנסה איז א מצוות עשה מדאורייסא, שפייז און קליידער שטייט אפריער פאר אונוסא, און פרנסה שטייט פארשריבן אין דער כסובה, איז א תיקון דרבנן צוליב שלום בית. דרך ארץ קענסטו לערנען פון די. הענער, וואס אויף פריער זענען זיי די האן מפייס. עושה צדקה בכל עת, דאס מיינט דער פסוק, ווער מפרנס איז זיין אייגענע משפחה א גוט יאר און גייט לחיים ולשלום, זאל דער אייבערשטער אייך בענטשן מיט הצלחה. זענען זיי אוועק בארואיגט און צופרידן מיט'ן צוזאג פון דעם מאן דעם פסק צו אכטן, און ר' לוי יצחק האט זיך ערשט גענומען אט דעם פאל אין ליכט פון פרדס צו באטראכטן, גלעט ער זיך מיט בלאסער האנט זיין בארד און פנים, פלא פלאים, פלוצים נעמט דאס פנים שיינען, ווי זיין שטייגער פול מיט תקיפות און עניוות שטעלט ער זיך, צעשפרייט די הענט און הייבט אן טענה'ן, פאטער הארציגער, דערבארעמדיגער טאטע, הער, פארנעם די טענה פון דיין זון לוי יצחק, ערב ראש השנה פארן יום זיכרון פון אברהם'ס ברית און פון עקידת יצחק, האסטו א טאטן דען? מיר קענען נישט אזעלכן, און א מאמען כביכול אויך נישט, על פי סברה, אבער מיר, דו קענסט דאך אונזער אלטן יחוס, אברהם דער טאטע און די מאמע שרה, האסט דאך געטון מיט אונז א יחוס שידוך, אויסדערוועלט מיט צדק און מיט משפט דיין באשערטע, און פארקנסט צו דיר מיט חסד און מיט רחמים דיין כּנסת, װי אַ כּלה אַ באַגערטע, װאָס דו האָסט געפֿירט זי און פֿאַרפֿירט אין מדבר, צום באַרג סינאיס חופּה מיט געװאַלד פֿאַרבעטן. און דער דין זאָגט, אַז אַן אונס און מפֿתה טאָר זיך אין זײַן לעבן מיט זײַן װײַב נישט גטן. האָסט אױף אײביק מיט דײַן זיװג זיך פֿאַרבונדן אין איר יוגנט בײַם אַרױספֿיר פֿון מצרים, און װי גוט און שײן און ליב איז דײַן באַשערטע, װי די אױסדערװעלטע שטאָט ירושלים!

בן שרה סאסא, איך לייבי יצחק פון בארדיטשוב זאג בפירוש אז איך גיי צו תפילה נישט ווי דיין באגערן, איך וועל זיך פאר דיר נישט טובל זיין בטהרה ביז עס וועט מיין ווארט מיט רעכט מקויים ווערן. חסידים זאמלען זיך אין הויף פון רבינ'ס מקווה, שטייען ווארטן גרייט צו טבילה טון בציבור קוקן אויס דעם רעבן, איך זאל גיין דער ערשטער, און מיט גאט דער צדיק ראנגלט זיך דער גיבור, און אזוי מעכב זייענדיג די טבילה חת ם תיכף מיט דער טענה דער גערעכטער האט א פרייד ארום געכאפט די דורי מעלו, און דער כביכול קוועלט אן פאר געלעכטער. לוי יצחק מיין זון, ס'איז דיין נצחון. רעכטיג, ריכטיג איז דיין טענה פאר דער מאמען. איך וועל תיכף חתמ'נען די גוטע חתימה, אבער דו, דו זאלסט די טבילה נישט פארזאמען. האט גע'טובל'ט זיך דער צדיק און די איידער נאך אים, לויבנדיג דעם מלך אנוב, מלך מלכי המלכים, פאר דעם פרייליכן באזיגטן, זינגט א ליד פול שבחים. קוק אריין און זע דעם פשט, דף קיט י ט, מסכת פסחים.